Ram leh i tan chauh bung sawmhnih pahnihna in taudelh kum khat dang a han vei leh meuh chuan chhuanate chhungkua chu an thawh rim rah sengin an ding chhuak ta a. An vawk naute lei tur leh tal atana lei tur hi nitin hian mi an lo lang ṭuam ṭuam ṭhin a, an ranvulh leh a zun leh ek hmanga thlai hmun an siam aṭanga an lei pawh cheng nuai li lai kum khat chungin a tling hman a, an inhmanna kawng KM thung lai tur amah ngata a lei pawh chu sorkar in ṭanpui a tum ta bawk nen. Tunah chuan chhungkaw sawm laiin a hnuaiah thawkin intunnun nan hman tumin an bel ta bawk a, ram chu an zauh zel a, Jenny chu ram doctor a lo ni bawk a, bawngvulhna hmun te an siam belh ta zel a, a hnathawh that enin sorkar lam pawhin thanpui tlak tak niin a ngai a. Chanpuina pawh an dawng dirh reng a. Chung chanpuina a dawn thin te chu chhuana chuan a hnuai a chawp te in tun nun nan tiin a pe zel mai a. Chhuana hlawhtlinna thawm chuan a fan zau tawlh tawlh a. Mi tam takin mahni in bula vawk pahnih khat lek vulh chu bansanin khawpui pawnah a hmunpuia vawk vulh an chin phah ta a. Bung sawmhnih pathumna min ngai dam ang che. Tukhat chu chhuahna nu zing tho chuan, Nizan ka mum ang chu a mak ngei mai a, i pa kha ka lo hmu a, khuarkhu room ah hian a lo tla a, a kawng thleng hian tui hian a lo chim a, tui ah chuan rul chi khat hi a lo awm a, a chawn vel ah hian a lo zem mek a, i pa chuan a lo hlau em em mai a. A bang ang lutuk chu a lo au vak vak a. A bul lawkah chuan a nupui Ramlawmi chu a lo thu a, a lo nuih vak vak a. Tuman an pui lo tih ka hmuh chuan ka khawngaih ta a, ka tlan a, han kaihchhuah hi ka tum a. Beisei em em hian min lo en a. Ka lamah hian thei leh thei lo hian a kut a rawn phar a, kaihchhuah tuma ka kut ka han ban dawn chiah lai chuan ka harh ta hlawl mai a, a mak ngei mai a, a ti a. Chhuana chuan, A va mak tak ve ka nu, ka pa hi han ngaih deuh hlek chang te hi i nei ve thin em? tiin a zawt ta hlawl mai a. Aa, ngaih leh ngaih loh lam thu ni lovin, Rilrua a rawn lan chang hi chu a awm ve bawk thin, a ti a. Chumi ni tlai lamah chuan register letter hi chhuanah chuan a dawng a, a han hawn nak chuan hetiang hian a lo inziak a, Ka fapa Lalram chhuanah. Ka suahsualna leh awm khawlohna avangin nang chuan pa ah min chhiar duh kher lo mah la awm ka ti a. I sen tet laia i nu chunga ka sualna chuan tunah ka hun tawp dawn lamah min um pha ta a, arah ka seng ta. Tunah hian cancer in ka na a. Vellawr lam pan pawh ka tum chuang lo. Tum pawh ni ila buaipuitu tur ka nei chuang lo. I nu Lantu Ramlawmi nen kan inthenna a rei tawh a. A chan tur atan Bawngkawnah in pakhat ka pe a. Tlem lai khan hmeichhe pakhatin min rawn luh khung a. Mahse KS an tih ang chi hi a lo ni a. Ka dam loh ṭan tirh laiin min tlanbosan leh tawh a. Rei ka dam dawn tawh lo tih ka inhria. Chuvangin Aizawl khat la vengah hian building chhawng thum chu ka nei ve a. Tunah hian chhawng hnih chu mi in an luah a, chu chu ka fapa neih chhun. Amah pawh ka la hriat si loh hnenah hlan ka duh a ni. Hei rokhawmna lehkha pawh i hmingin ka siam diam tawh a, ka rawn thawn che a. Mual ka lo liam thut a nih pawhin he ka in hi i rawn enkawl zui dawn nia. Tunah hian Civil Hospital ah buai sawmtu pawh nei chuang lem lovin ka awm ve a. Mahse, ka liam hmain in hmel hmuh ka chak hle a. In hmel ka hmuh chuan thlamuang takin ka liam mai tur a ni. Mahse ka phut ngam si lo. I nu hnenah khan ka liam hmain tawngkam ngei a, thupa chawi a, ngaihdam dil ka duh a. Mahse phu ka inti si lova, ka ngam bawk si lo. Min ngaidam thei ula chuan aw, thlamuang deuhin ka liam mai tur hi a ni a. Ngaihdam tlak loh ni in hre chunga ngaihdam del nan kan chhungkaw hlim lai thla ka la call that chu ka han thawn tel e. He thlalak chauh hi ka khawvel chu a ni ta a, ka khawvel ka han thawn che u a ni e. I pa Rauhluta Chhuana chuan chu lehkha a han chhiar zawh chuan che chang lek lo hian a ding ta reng mai a. Chini chuan mak ti takin a en a.

Mama eng thil nge ni ta ngai? a han ti a. Chhuana chu a la ngawi reng a. Jenny te nufa chuan a ngaihna hre lo chuan an la en reng a. Chumi hnuah chuan, Ka nu, ka pa hi i la ngaidam thei angem? Hei a lehkha, tiin lehkha chu a pe a. Jenny chuan lehkha chu a la chawng a, a han chhiar ta a. A chhiar zawh ve leh chuan Chhuana chuan a nu chu a en a. Muangchang hian an chhungkaw thlalak hlui chu a nu chu a pe ta a. A nu chuan thlalak chu a han en vang vang a. A biangah chuan a mittui chu a lo sur ta zung zung a. Chhuana chuan, Ka nu ka pa chu ngaidam hram ang che aw, lo sual hle tawh mahse pa dang ka nei si lo, a han ti a. A nu chuan ta aw lawi riat hian, Ngaidam thei e a mama, ka ngaidam e. Lalpa pawhin ngaidam ve rawh se. I pa kha misual a ni hran lo va sin. Hruaibawna thlarauvin a hruai bo va. Mahse Lalpan tunah chuan a hmu leh ta a nih chu. Aw sual vang hian heti taka chanchau hian maw a lo awm tak. Bawi sawmtu pawh nei hlei lovin i pa chuan thihna a tuar mek a maw? A va han khawngaihthlak em? Jenny, insiam rawh u. Aizawl lamah chuan i liamthla ang u, a tan ni khat pawh a rei dawn em asin, a ti ta a. Aizawl Civil Hospital kawtah chuan an motor chu an dah a, receptionist hnenah chuan a awmna chu an han zawt a, cabin lamah a lo awm tawh hi a lo ni a. Chhuahna nu chuan, Jenny tikhan in nupa khan han kal hmasa ula, in pa awm dan chu han hre hmasa ula. Min rawn lam leh dawn nia, a tih chuan Jenny te nupa chu an kal nghal a. Chhuana te nupa an va luh chuan amah chuvin a lo mu a, a cherin a lo chau hle tawh chu a lo ni a. Thei leh thei lo hian a ring a rawn dun a, aw tham chiak hian. E, in va han ti lawm um ve. In insawi mai loh chuan ka hre thei mai lo che u a, min ngaidam ang che u, tiin harsa ti tak hian hmel hi in put luih tum tih hriat reng hian a han nui a. Han insawi fiah tumin Jenny chu a han ang ziau tawh a. Mahse, chhuana chuan a lo kheuh thuai a, a ngawi leh a. Muang deuh hian Chhuana chuan, Nia, kan inhmu chhang lo em atin a ni. Ka nu chu i hria ang a, a ngai pawimawh em em che a, i dam lo tih kan hriat ve leh ka nu ho chuan kan lo kal nghal a, ka nu chu Lalnunmawi a ni a. Mawite tia koh thin a nih a ti ta a. Chu thu an hriat chuan chhuahna pa chu a hmel a danglam zo ta vek mai a. A biangah chuan mitui hi a lo luang zung zung a. A kut chu harsa ti tak chung chuan a rawn vei chhuak a. Chhuahna chuan a lo vuan a. Aw tham chiak hian ka fapa la ram suan a, ka fapa neih chhun hmel ka hmu ta, ka va han lawm em, ka fapa tunah hian mual ka liam chep a ni, min ngaidam ang che aw, ka pa ka ngaidam che, ka ngaidam daih tawh che, ka nu pawhin a ngaidam che a, a la hmangaih reng che. I nu chu a dam maw? Min ngaidam ve thei ang maw? Ka va han lawm dawn em? Harsa ti takin ka fapa chhuanah ka tlin dawn ta lo. A mitmeng chu a lo danglam ta nghal a, chhuanah chuan a dum a, Jenny, ka nu kha va kau vat rawh, hei mihring a tling zau dawn ta lo, a ti a. A nu a lo luh lai chuan Chhuana chuan, Ka nu, ka pa a awm ta lo, tiin a lo tap a. Aw Chhuante pa, ka ngaihdamna leh hmangaihna tawngkam khat pawh dawng hman lovin mual min liamsan ta a maw? Engah nge maw pawnah te ka lo khaw tawi mai mai chu aw? U ro, ka nun khua i va ti har dawn em ve aw. Sual inhriatna thinlung zing karah buai sawmtu neih hlei lovin hei leh chen ni lo tuar a, Aw, kan lo hretlai lutuk a tin a ni, a va pawi em? I thlalak kawl that min rawn thawn te kan lo hmuh asin, tiin Mawitei chu a tap ta zawih zawih a. A ruang chu anmahni khaw lamah an phur chho va, anmahni in bulah chuan an phum ta a. Chumi hnu thla khatah chuan khat la a, a par lo a khawm. Building in ching fel turin Chhuana te nupa chu Aizawlah an kal a. Jenny pa te inah chuan an thleng a. An tum loh ang takin Julie chu raipuar nau nei lek lekin an hmu thut mai a. Mak an ti hle mai. Jenny chuan a chanchin a han zawt chiang dawn a, mahse Julie chu a lung a zhiahin a zak bawk si. Engmah a sawi thei lo va, a pa chuan a chanchin engkim a hrilh ta vek zawk a. Chhuana chuan Julie chu a khawngaih hle a. A theih ang angin a hnem a, khat la a a pa in a rau chun tak chu a nu in missionary sawm nana a lo tih tawh angin Muslim ho zinga Krista chanchin tha hrilh nan a luahman zawng zawng chu hman an tum ta nghe nghe a, a tawp ta.